Dawtmi nu le pa u le nau hna dam in nan um cio hna maw? LCBN thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghnih kul le hnih August ni kul le ni hnih zinglei thawngchimnak kan nei lai. Kan chim dingmi Thongtlang tar hna cu sac ralkap pahnih cu sac kut tang um duh loin meithal pathum le kuan he KNDO sinah CDM an tuah. Chiti cuaikhat ah Ciat Thongkua Ranglo tiang a kai caah nifatin din le ei kongah harsatnak ton cuahmah a si. American nih din ei a chambaunak hmunhma caah Ukraine fa tan singkhat le cheu a cawk lai. Germany nih Ukraine cu vanlawng kahnak hriamnam le kuan kham khomi motor pawl a bawmh lai timi thawngtlangtar le a dangdang thawngtlangtar hna an si lai. A hmasa bik ah sac ralkap pahnih cu sac kuttang um duh lo ruangah meithal pathum le kuan hna he KNDO sinah CDM an tuah timi tlangtar ka chim lai. sac ralkap pahnih cu Min Aung Hlaing hruaimi sac ralkap rian kaltak in meithal pathum le kuan he KNDO sinah July thla chungah CDM an tuah kong theih a si. Mah ralkap pahnih cu Mewadi Wo le hmunhma ah ralhmai a sermi sac ralkap sa-ai ah zakua le pali in ralkap aung le khalai ah zahnih le sawmsih le panga in ralkap aa kamin an si. An pahnih in MA1 pahnih, MA3 pakhat kuan tampi he CDM an tuah kong Pyituh Panṭai nih thawng a thanh. Sac ralkap tuahsernak cu kan duh lonak caan a sau cang. Ralkap bawi hna nih an nawlngeihnak caah kanmah cu hmanrua ah a kan hman. Mipi an thah hna. Khua inn an khangka in ralkap uniform aa hrukmi keimah le keimah phuhrung in ka um. CDM tuah dingah voi tampi kan i zuam nain chungkhar hna caah thinphang le caanṭha kan hmuh lo ruang le zeiti pehtlaih ning theih a si lo ruangah tuan ah CDM kan tuah kho lo. Atu zong chungkhar kaltak in mah dothlennak a dih-dongh tiah mipi he dirṭi dingin lungthlehnak he CDM kan tuah tiah ralkap nih a chim. Sac ralkap nih sakhan chungah ralkap CDM tuah ngam lo dingin a dik lomi thawngzamhnak le tlerhkhawnnak a um kong theih a si. CDM tuahmi ralkap pahnih cu NUG nih laksawng a pek hna kong Pyithu Panṭan nih a langhter chih. Chiti cuaikhat ah cet thongkua reng lo tiang a kai caah nifatin din le ei kongah harsatnak ton cuahmah a si. Myanmar ram chiti chawhlawlnak le chiti rian ngeitu hna phu nih peng cheukhat ah chiti cuaikhat ah cet thongli le zathum in an zuamnak zong a um. Chiti cawk dingin aa tlermi minung zahnih zathum hrawng an si. Zing suimilam hleikhat in zanlei suimilam pathum tiang an i tler hna. An i tler lioah cheukhat cu an i tenh ruangah aa simi zong an um hna. Tu bantukin an zuarmi hi zeitik, zeican le khoika hmun ah zuar a si lai kan hna kan tun. Thong ngaiin aa din deuh caah ruahsur le nilin lak zongah an i tleng ko tiah Hlaing peng ummi nu pakhat nih a chim. American nih din-ei a chambaunak hmunhma caah Ukraine farm ṭan singkhat le cheu a cawk lai. Vawlei pumpi i din-ei harsatnak a tongmi hna caah a ra laimi zarh tlawmpal chungah Ukraine ram i fang le an hnah metric ṭan singkhat le cheu hrawng cu American nih cawk dingin timhtuahnak a ngeih kong World Food Programme WFP nawlngeitu nih a chim. Khoika hmun ah a kuat lai ti cu fehternak a um rih lo tiah Kenya ram a phanmi World Food Program Executive Director David Paisley nih AP thangzamhnak ah a chim. Timhtuahnak thar cu ruah a sur lonak hmun i harsatnak tongmi hna Africa uchu hmunhma ah Ukraine in a chuakmi fang le an hnah pawl kuat dingah WFP nih a timhtuah ciami nakin a let ruk hrawng a tam deuh lai tiah a chimchih. Africa uchu hmunhma ah tukum furcan zongah ruah a sur lo ruangah a bik in Somalia ram ah harsatnak ton ding dirhmun in a dir cang. Atu caan zongah din-ei an i zat lo caah minung a thong in an thi i minung nuaih kul le nuaih hnih hrawng a din-ei kongah harsatnak an tong, tiah WFP nih a chim. Ukraine raltuknak ruangah vawlei pumpi datsi, zinan, alhthin le thilman kainak hna cu Africa ram uchum hmunhma caah tsunami thlichia pakhat hnu pakhat i ton bantukin a si tiah WFP nawlngeitu nih a chim. Germany nih Ukraine cu vanlawng kahnak hriamnam le kuan kham khomi motor pawl a bawmh hna. Germany nih Ukraine caah Kirpat vanlawng kahnak hriamngan pathum le M113 kuan kham khomi motor pahlei khat pinah Hriamnam dangdang zong a bawmh hna thei a si. Germany nih bawmh ding hriamnam ahhin truck cungah chiah in kah khawhmi Komsri MM Laucher pakul le bomkuan thawnghnih pin ah laser system pawl zong a telh thei a si. Za le sawmnga le panga mm hriamngan, mawngtu um lo vanlawng hrawhnak, Ralkap hmanmi motor pathum MG3, 30 le thil kuatnak tilawng paruk zong aa tel fawn. Germany nih tank hrawhnak ding hriamngan thongkhat le Stinger van le venhimnak system zanga zong bawmh ṭhan ding in lungtlinnak an ngeih zong theih a si. Ukraine ram caah dollar nuaih zasarih le zanga leng hriamnam bawmh ṭhan ding kong American nih a thanh zong theih a si. Ukraine ralkap hna nih nitlaklei nih bawmhmi hriamnam in Russia pawl kan doh hnanak ahhin hmual a kal khun tiah a chim. Shadow pengkomh Tamusu sakhan KA KADF battalion hlei sarih battalion hleili nih an vawt tuk hna. Karani ram Shadow peng Shan Kaya ramri i a ummi SAC thong nga le zahnih le sawm nga Ṭimusu sakhaan cu Karenni ralkap le KNDF battalion pahlei sarih battalion pahlei li hna nih an va doh hna kong cu KNAC nih an thanh. Mah i tukdohnak ahcun sac ralkap pawl an sakhaan in an zam dih hna i mah sakhaan cu mei in an khangh kong zong theih a si. Sac nih uknak a lak hnu in Sharwa peng ah a ummi sac ralkap sakhan pariat an lak cang kong KNAC nih thawng a thanh. Ihkhun sawmnga tlung simi Sawngdawn sii-inn onnak an ngei. Chin National Organization CNO i Health Department hruainak in August ni kul thonghnih kul le hnih ah ihkhun sawmnga tlum Sawngdawn sii-inn cu Falam peng ah ṭuanvo ngeitu upa hna nih Ribuan tonnak in onnak an ngei. Onnak caan ah Chin National Defense Force CNDF i Chief of Staff Salai Peter Thang ṭhithruainak in Chinthanh tar upat peknak, ram le miphun caah nunnak a liammi pawl upat peknak le Chin National Anthem saknak ngeih a si i local pastor nih hramthawk thlacamnak in can hman a si. Cu hnuah Chin National Organization, CNO, i General Secretary Salai William Chin nih hramthawknak biachimnak a ngei i Assistant General Secretary Chu Salai Joseph nih NUG Ministry of Health le ICNCC i kuatmi cahluan relnak a ngei. Suangdawn sii-inn thar pekchanhnak ngeih a si hnu ah CNO Assistant General Secretary Wan le CJDC General Secretary a simi Salai Tim Mi nih biachimnak a ngeih. Cun khuanu khuapa aiawh in Pu Khon Bawi nih biachimnak le sunhleihnak cahluan peknak a ngeih. Sibawi Doctor Myu Tu le PDF Kale in Ralbawi Jenny nih biachimnak an ngeih hnuah CNO i Health Department Secretary Salai Lal Lian Hmung nih lunglawmhnak biachimnak a ngeih hnuah caanhmannak thlacamnak in dihter a si.

Ṭap mah, sawmli le pali kuttang, Kha-mah-iah-za le pahnih le kobra phu hna cu nizan zinglei suimilam pathum le minit sawmthum nga in kaphnih kar kahdohnak a chuak i sac ralhrang lei in minung paruk an thi i minung kul le khat fakpi in hliam an tuar tiah kobra phu nih a thanh. Kahdohnak chungah ralhrang pahnih an um in kan tlaih hna. Kan tlaihmi hna hi ṭhincaw le mintu an si i ṭha tein kan zohkhenh hna tiah kobra phu nih an thanh.

Zan suimilam pasarih tiang ah kahdohnak a dih rih lo. Vanlawng zong in 122mm, 60mm, 81mm pawl hna le MLRS hna hmang in an kan kah, tiah Cobra phu nih an thanh. Cun sac ralhrang lei in minung paruk cu an thi ko nain kahdohnak a dih rih lo caah a thimi dihlak cu fiang in kan thei kho rih lo. fiangte thei kho ding in kan hlat lio a si tiah Cobra phu nih cathanh an chuah. Dasi Diesel liter pakhat ah ciat thongthum a phan. Nihin August ni kul, Yangkung ah Dasi Diesel phawtzamhnak lei rianṭuantu hna nih an tuah ning ah a hlan ahcun 95 liter pakhat ah ciat thong hnih le zali le fang sawm kua a si i Atu ahcun liter pakhat ah ciat thong thum tiang a phanh cu hmuh khawh a si. 92 liter pakhat ah ciat thong hnih le zali a phan i August ni hleiriat lio man he tuak ṭi ahcun liter pakhat ah za le fanghra a kai tiah theih a si. Datsi diesel pawl hi August ni hleiruk le ni hleisarih hrawngah khan cun a man a ṭum ko nain atu ah a man a kai ṭhan tiah theih a si. Iangkung ahcun datsi diesel cawk dingah artlang in ngah a si nain peng khuate lei ahcun rikhiah in an zuar tiah theih a si. Michina zongah Dasi diesel rikhiah in an zuar caah Dasi diesel hmang in rian a ṭuanmi taxi le tungbing a mawngmi hna caah cun harnak tampi an tong. Nikhat ah voikhat lawng cawknak caan an on. Liter pakhat ah ciat thong thum le sawmriat in rawl a ngah ko nain duhning paoh in cawk a ngah lo caah harnak kan tong ngai ko tiah Micin ah khuami hna nih an chim. Lamkam dawr hna ahcun leader pakhat ah thongruk in an zuar. Artlang in kan i tar lai ti zong ah tungbing a mawngmi kan si bantuk in a caan upat a hau. Zing ah kan i tlar ahcun zanlei lawng ah kan ngah. Cun Dasi dawr zong ah tungbing cu leader nga lawng a kan pek. A hlan ahcun voikhat mi kan phurh hna ahhin thongthum kan lak hna. Asinain atu ahcun a tlawm bik thong aa tel a hau. Dasim man a fah tuk caah tungbik a mawngmi zong an tlawm cang. A tam deuh cu ke in an kal cang hna, tiah Myitkyina khua tungbing a mawngmi pakhat nih a chim. sac nih rian khitmi Chin ramkulh minister Pu Ngun San Aung cu a rian in dinhter a si. sac nih Chin ramkulh Chief Minister caah rian rak khinh a simi Pu Ngun Sang Aung cu article zali le hleikua ningin rian dinhter a si tiah theih a si. Amah aiawh ah tidim peng in ralkap pensen a simi Vung Suan Thang cu Chin ramkulh Chief Minister caah thim a si. Chin State Administration Council Chairman ahhin Pu San Mawi nikhuai thim a rak si. February ni hleikhat ah lungzawtnak in ruahlopi in a thih hnu ah amah aiawh dingah Pu Siang Mang le Pu Thlar Hre an rak len hna nain an el veve hna. Cu hnu ah Pu Ngun Sang Aung cu Chin State Administration Council Chairman ah an thimnak kong cu Thonghni kul le khat February ni hleiruk zan ah MRTV nih a langhter. Thonghni pakul lio thimnak lei tlangtlatu ṭuanvo ngei upa pakhat nih Pu Ngun Sang Aung cu a upa cang i a ngan a dam lo caah tiin sac sinah rian dinhnak ca a ṭialmi a si tiah a chim chinmi theih a si.

Psychiatry degree a ngahmi a si i All Chin Society Yangkum phu zongah chungtel pakhat a si ve tiah theih a si.
LCBN zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.